Moie, wéi heescht Dir? Ech sinn den Hansen Alain, ech si vu Feelen an ech sinn am Schäfferot, dat heescht ech sinn éischte Schäffe vun der Gemeng Feelen. Firwat ass et wichteg fir Iech, sech am Bike for All ze engagéieren? Mä fir eis ass et ganz wichteg als Gemeng, dat heescht mir si vun Ufank u schonn derbäi, wou de Bike for All och deemools gestart ginn ass, viru e puer Jär, dat heescht mir waren och déi Gemeng mat Mäertert zesummen, déi derfir war fir dat Evenement ze maachen. Mir hunn zu Feelen hu mer och e Vëloswee, deen och schonn wäit bekannt ass, fir op Wäldchent dohinner, a mir hunn eis direkt engagéiert gehat, mir hätten och nach gär zu Feelen, Méi Vëlosweeër, well mir si fir den de Vëlos, datt den Vëloen eben einfach méi promouvéiert gëtt, den öffentliche, den öffentliche Transport an awer och dann d'Mobilité douce, wéi mer dat nennen. Also mir si ganz do positiv agestallt. Wat ass Äre Besoin fir de Projet beizehuelen? Also an deem Sënn hu mer zu Feelen wierklech kee Problem. Dat hutt Der am englischen Owend an der Versammlung och gesinn. Ech mengen d'Veräiner vu Feelen, wann een déi uschwätzt op esou Saachen, Déi sinn alleguer wärm fir do ze hëllefen, dat heescht iwwert kulturell Veräiner wéi d'Musek, déi elo derbäi ass, déi esou och d'Strëppt an och de Musekschool fir e bëssen Ambiance an dat Ganzt ze kréien, iwwert de Futtballveräin, iwwert de Kolping, déi sozial engagéiert sinn. Ech mengen, mir hunn zu Feelen wierklech, wa mer d'Leit drop uspriechen, d'Veräiner, kee Problem fir do genuch Leit ze fannen, déi hëllefen. Firwat ass et wichteg fir Iech, datt de Projet Bike for All gemaach gëtt? Dat ass, wéi ech scho virdru gesot hunn, dat ass einfach wichteg. Bike for All, well mir dat alles ënnerstëtzen, wat mat de Vëlosweeër an dat ze dinn huet. A mir wëllen einfach dat ënnerstëtzen, och emol enker ze weisen, datt et ouni Auto geet, och wa verschidde Leit, wéi och scho virdru gesot ginn ass, dann ni zefridde sinn, wann da mol enker eng Haaptstrooss gespaart ass. Mee et ass jo Weekend an, wéi gesot, et ass dann nach bal Vakanz an et geet awer. Ech mengen jiddereen kënnt och dohinner wou e wëllt a fir d'Vëloen ass et wierklech dann einfach interessant och mat de Këschten an de Familljen, mat de Kanner. Just dat éischt Jar ware bal 500 Leit déi do matgemeet hunn, sou dat dat schonn och e groussen Erfolleg war. Ech hunn héieren d'Gemeng Feelen ass ass och a Fairtrade engagéiert an ech wollt wëssen ob dir e bëssen dat presentéiere kënnt wéi wéi de Lien ass mat mam Bike for All an dem Fairtrade. Jo, ech mengen dat gären. Wéi gesot, mir si vun 2013 un si mir als Feelener Gemeng Fairtrade zertifizéiert a mir engagéieren eis ganz am Fairtrade-Programm. Dat heescht, mir hunn do verschidden Aktivitéiten, wou mer ëmmer deelen. Dat heescht, mir hunn zum Beispill de Kaffisstuff, wann de Kleeschen kënnt, wou mer lauter Fairtrade-Produkter dann eben dee Moment ubidden. Mir hunn zum Beispill, mir hu ëmmer e Stand, wéi an der Zäit Josée Fauré, déi Ausstellung, déi zu Feelen iwwert d'Grenzen och bekannt ass. Mir maachen Kaffisstuwwen fir d'Leit. Mir maachen och Sensibiliséierunge fir d'Veräiner, wou mer soen, datt d'Veräiner och sollen am beschte wa se Saache kafen, Gedrénks oder esou Saache, Fairtrade Produkter bevorzugen. Mir engagéieren als Gemeng, mir maachen an eisem Buet, an eisem Louschlëssel maache mer och Reportagen iwwer eis verschidden Aktivitéiten. A wéi gesot mam Fairtrade, mam Bike for All, do si mer och vun Ufank u schonn derbäi. Dat heescht, mir maachen do ëmmer e groussen, e schéine Stand. A mir ginn do Banannen, gi mer do de Leit, déi mam Vëlo fueren, stelle mer gratis natierlech zur Verfügung. Ech mengen, dat passt e bëssen an deen Dénge Sport. Banannen, dat ass einfach een Dénge, wat beienee passt. An an engems profitéiere mer natierlech och dervu, fir d'Leit dann iwwert Fairtrade, iwwert d'Dénge vum Fairtrade ze informéieren, wat et vu Fairtrade-Produkter gëtt, wou d'Leit un déi Fairtrade-Produkter kafe kënnen. An alles, datt mer insgesamt och déi Informatiounen ebe mat viruginn. Wéi gesot, dat ass net nëmme fir d'Leit eng Nann an de Grapp ze drecken, mee et ass och fir déi néideg Informatioune vum Background, firwat datt mer dat maachen an wat Fairtrade et ass, fir de Leit dat matzedeelen.